Gowy. Heý brat, ýagşama ýazjak bolýar öýdýän, mart tama geldi bol sowjagy bara ýa. Salkynda hä. Salkyn. Gaty gowy. Aşgabat Pride-yň hyzmat dos. Şurýalyk da bular ähligi dopustlybany döredip berýär şuň ýaly salkyn howada şuň ýaly jene pleş egniňe berýärler ýakymlyja bolup otur diýýädä bulaň çaýy diýjekmi. Öýem gyzykly. Peredaça başlamanka gyzykly görýän. Çaýdan hem içýän häzir. Puldan hem içgin. Rita ady. Gaýdyp barýarkam. Saboýada. Saboýada. Saboýada. Essalowmaleýkum mähriban dostlar. Üç oýnuň ýene bir täze sany.

Daway. Onda yani şertlerimizi yine şeyle gidip barýarkak üstüne üstüne düşündirip geçen. Utsaň Aşgabat Pride'yň menüsünden istendik zat saýlaýaň, men bişirip berýän. Sen? Men öňde bişirip berýän kafeýada. Sen hem üstüne komandajyk edip durýaň. Näme o? Aşgabat Pride'yň öz powluny bişir diýip. Ebeji bar şey diýýär. Sen bişdişden başyň çykýarmy? Men taýam men zat özüm edýän. Boldy onda segir eden ýerler. Boldy owo. Eger utulsaň ýöne. Aşgabat bir aýdyň bir dostawkasyny iki bolup äkitýär. Ondan Bil ýeşiň utulaýyny. Ýöne indi seret indi näme üçin beýdýär. Barýan öýümize baram. Hawa. Müşderi saraýar şoňa sýurpriz bor. Gowşak. Onda başyny başladyk kapýa bilen. Kapýa. Hawa kapýa. A birinji Käbäsi tapýa. Hawa. Daway. Kapýa. Egne ýapdym ýapynja Ýogsam öýümizem ýakynja. Gowy. Gowy. Gowy. Indi sen. Hä, indi menmi? Bir setir diýýäň, men tapmaly. Köçä çykyp syýladym. Seni görenim duýmadym. Wo. Gowy. Içiňdäkini aýtma. Seni görenim duýmadym. Gowy. Bak, gowy. Gygyrsmanjyk çöl düşeli. Bir arkaýyn iki jaýda düşünşeli. Düşünşeli. Belli şeli düşünşeli. Bolýa. Güýzde ýapraklar gaçýa. Güýzde ýapraklar gaçýa, aýna gadaý aýbyň atýa. Nädip aýbyny atýa? Ýapraklar gaçýa, ol syranok. Şoň üçin aýby açylýa. Meniň dostum çyraçy Özem birazjyk ýalançy. Özem birazjyk ýalançy. Şo çyrasylary ýalançyrak bolýar-da. Aha, goýber. Köwşüň razmeri kyrk iki. Köwşüň razmeri kyrk iki. Ony geýýä Däde Beki. Başlaýar bärde uly gülki. Kiçiräk gülki bolýar. Bolýar. Indi gitdi.

Çykarýan waýnlama hödürleýäler duz. Men şony diýdirjek boldumda öyle saňa diýip gelmedim men asly duzy saljaň öňünde. Aha gitdik onda. Saýlan dostum brak çykdy. Dost boljak diýip ertiden bäri ýykdy. Çykdy ýykdy. Owo. Daway ýykdy onda bro. Öňümde çäýnek egnimde pilet. Awaza tapylanok bilet. Edesiň gelýä kim bilen duet. Gitdi daway. Edesiň gelýä kim bilen duet. Hawa. Eee ýenedem bilede barýar awy. Ýok. Bilet duet. Hawa. Edesiň gelýä kim bilen duet. Haýyş etdi maňa Nusret. Nusret. Berde Alla sen ullakan buket. Buket. Hää. Sana sana. Bu sözleň kän boldy dos. Aňyrraňda goý ýuket. Ýuket. Hawa. Uhuh. Peken tridat ýadyňa düşýämi lukent. Äý bro kän bolup gitdi o hakykatdanam. Indi men aýdyp başlamaly. Hawa. Aha. Ýa kina tipa rew etdik. Hawa. Maşyn aljak.

Palçyk. A. Ga, balyk iýdim, çykdy gylçyk. Gylçyk, gylçyk, ýa boldy. Boldy, utuldyk onda. Bu gezek Ata Şarly. Uuu, bismilla, nemeler ýagýar-a, dollarlar. Malades, gapjada ökde ekeni. Indi ikinji oýna geçýäs. Aha. Ikinji oýnuň ady Sesinden tana. Belli ýurdumyzda belli aýdymçy, aktýor, şonuň ýalak sesi belli adamlar bolýar a. Ha, znamenitelnyý adamlar. Hawa, hawa. Şolara men jaň edýän, mysal üçin men birine jaň edýän, gürleşýän. Hawa. Ýöne adyny soramanlaň, sesinden tanamasaň utulýaň. Bolýa. Taýynmy? Taýyn. Onda gitdik. Tanabilmeýän. Menem paskaska bererin. Alo. Allo salowmaleýkim dogan gowymy ýagdaýlaňyz. Hawa men Merdan men Ata. Tanadym. Hawa indi üç oýunda şu wagt otyrs ýanymdada Ata Şarly bar. Aha. Indi siz bilen şeý gürleşjek diýä bir sesiňizden tanasa ýöne öz adyňyzy aýtmaň bir gürleşäýiň şuň bilen bir bir munçuk. Bolýa bolýa. Melam gürleş. Içgin gürleşsegem bolýar. Aý basgyn gürleş. Salam agşamyz haýyrly bolsun. Salam siziňkem haýyrly. Siziň neme sorag berjekdim. Iň gowy bir hili halka tanalan aýdymyňyz näme aýdym? Saz. Halka tanalan aýdymym. Hawa bir köpe ýaýan aýdymyňyz bardyra. Şirinska ataka. Gitsem men uka düýşüme gir, düýşüme gir. Galdym men sesiz. Şol tanalýan aýdym. Beh. Türkmene wagt sele ýaýlymynda kän gidýä. Gaty gowy sesiňiz bar ekena. Men bar Aşmat. Utulayynlaý şu ses bilen diýsene. Utulmaýynlaý utasym gelýär. Bolýa. Seret indi men saňa paskasta berjek. Ýa men gelin. Gelin. Ýok gelin aw. Tüweleme. Indi indi ýene bir gowy paskaska berjek. Ýene ber-ä. Seň bilenem bir proýekt gidip barşyn. Bildim. Özem ýaň ýakynda. Men tanadym ýöne adyny näme oa şuň multika ses beren gelin sesini öçürdim. Ýok. Bul bul gaty görmeýän. Siz nämedi meň bilen bile bir multifilmada ses berdiňiz. Hawa. Täzelikde. Glavny geroinä özem. Anna! Gözel Orazmyradowa! Wada alyň! Gahariýa Tanalmaz! Sag boluň, siz hem saman işe! Sag boluň! Sag boluň, doganjygym! E, şuny ýaly ses gyzyňkyny etmäýiň o, men bar-a, öýlenmäkäm bir bolýat-da betjilik, onda nomer bellemän soň kim aýsy gyzdygyny bilip bilemok. Ýo, menem bilemok-a. Indi men jaň edýän. Howwa, jaň et! Ady ýazyk ýöne soň görme. Ýok görjekdi adyny. Alo. Salowmaleýkim. Waleýkim salam Hasan gowymy ýagdaýlar. Ow ow Hudaýa şükür seň şumat adyňy tutup gowumy brat diýjekdim we adyňy tutsam tanaýarlar sebäbi men gepleşikde otyryn täze bir gepleşikde Merdan ata bar ýanymda meşhur birine jaň etdiydi menem jaň etdim şuma. Sesiňem diňläp dur. Bir iki minut çykyşyň mundan salam selim al men ýöne ýüzüni görkezjekka. Ýok ýok gürle gürle. Göräýme kim. Alo agamjan salowmaleýkim. Waleýkim essalam gowmy ýagdaýlar. Janyň sagmy agam. Hawa hudaýa şükür gowmy özüňem. Epbejikler özleri gowmy. Gowy hudaýa şükür agam. Tansmy. Özüň baý agam. Uý biljik. Nämäň özüň gowy. Muň aýdymlary şumat Iki maşyna minseň iki maşyna aýdymlar diňlenýär. Patskaska bar aýdymçy. Aýfon on alty ulanyýar. Özem şeýleräk toýa zada girip gidýär. Toýa zada girende şeýleräk girip gidip salamlaşýar. Ýa bolmanam toýa baryp sawollaşyp gaýtmaga. Aýdymçylykda bir tanalýar we birnäçe biz bilen kinofilmde-de çyşdy şul oglan.

Neme way Serdar agyly agyly agyly he indi tanady hasap däldir. Gyýadan gyýymy synlap. Eý brat ol men telfonda da gürleşip göremok Serdarla bir gezegem. A menem ýaňky gyzdan gürleşip göremok. Senem gürleşip görüpsiň. Men ýok bu gepleşige de gelip göremok gatnaşyp otyr da. Eý. Serdar jan. Hasap edäýeli şuny.

Ä, gersek Barawskiý. Ýok, Warawskiý. Ä, Warawskiý. Sag boluň. Oý, oý. Indi ikinji kim? Iki adama söz berip. Oý, ikinjem şo taýda köşgüň bir hyzmatkäri bardyr. Honym diýen. Oý. Şol Anna. Şu taýdan bir şahyr Anna. Ana, oňa-da ses berdik. Malades. Ýa, hakykatdan tanap bolna. Bir adam ýogsa, iki adama ses berse aslynda bildirýä-dä. Ýaragynda bildirip gidýä dä tanap bolmady da şony. Özem şu aktýor sungatynda ses bermek bara dost iň bir kulçuwoý nemede aktýora häsiýet döredýän ses bermek men çakamam daşyndan multik görýärdim öz başyma ses berenok görýärdim-de öz özümeme onda nesibämden görýärdim multigede ses bermek ýaňky bam bilen işleşdim Gyzykgyl ýene täzelikler bar dos yzy. Tüweleme tüweleme höwri köp bolsun. Sagbol sagbol. Dostlar men size bu gezekki berjek maslahatym şu görýän Rita suwuňyz. Rita suwuny nireden alyp bolýar? Türkmenistan dowletimizde ýekeje diller bar. Ýurdumyza daşary ýurtdan gelýär mähribanlar. Naturalnyý. Sokdan ýasalýar. Hiç hili düzüminde himiýa absolýutnyý ýok. Ine şu çüýşeli görnüşinden dört görnüş, banişni görnüşinden dört görnüş, ynha, grafinli suwlaryndanam kän görnüş bar. Saçaklaryňyzy bezar niseňiz, rita suwy size garaşýar. Indi üçünji oýuna geçýäs. Men saňa şertini düşürerin, gysgajyk. Şerti, islendik durmuşda bolan gülküli waka bolsun, ýa bolmasa-da bilýän anekdotyň bolsun, tapawudy ýok. Şony aýdyp berýäň. Eger men gülsem, bolsa utýaň. Eger men gülmesem, onda braçko maňa Güldir meni. Men durmuşymda bolan zady aýdaýyn. Aýdyp ber, ýöne men wara gülmejek boljakdym. Bolýa ýöne men meňä gülkimtanok şo zatda ýöne gürrüň bersem gülýäler şony. Garaz Bir gezek bir üýşmeleň bolýar. Meni muny ýatdan çykarýan. Gelmeseň bolanok diýýärler. Gel, gel, gelo bile gidäý. Bolýar diýip, ýaňy bir iň gyzykly ýerine barýan. Dogrusyny aýtsam, bir palata, türkmençilikde toýlar bilýäňä. Hawa. Iki müň on ýedinji ýylda täzeje kostýum alypdym, ýadyma düşýär-dä bir. Şeýden bolup girip zady diýip, Şeýdip, çep aýagymy çykardym, sag aýagymy çykarýan we başam barmak çykyp dur. Aşak seretdim. Köwüşden? Köwüşden däl. Köwüşi çykaramsoň, täzejek egin-eşikle. Indi jorapjygym ýyrtylypdyr. Men köpçülik, bu hakykat ine şu hudaýýolda bolan zat. Köpçülik gözden gelýär. Indi Täzem köwşi geýdim. Hä, hiç kim görmedilki? Görmedi. Onda telefony tutan boldum. Hä, barýan barýan elimden tutyp girmeseň bolanok, çörek iýkit diýdi. Menem bolýa bolýa diýip eglenen bolup aşak süýşdim, köwşümi dam çykaryp, şeýdip joraby çekip iki barmagy arasyna dykýan, bilýäňmi? Onam gyzyp saklamaly indi. Çörek iýseňem polybom ýigrimi mündüň gidýä, gyzyp saklama. Indi. Şeý deme, bu ýerem ýumşag-a. Aýagy bilenem gysýan şo ýyrty görkezmejek bolup. Hakykat bolan zat-da. Hakyky, meň durmuşym şeýle boldy şo. Onda birine salamlaşsaň, hemmesine salamlaşmaly. Geçip, Salawmaleýkim, gowmy? Oturjak bolandan biri elini uzatdy. A indi oturmakam muňlasa ikinji elini uzatdy. Bular oturan turmaýar-a, üstüne baran salamlaşmaly. Indi munam bir gysýan aýagymyň ysgyny gaçdy sag aýagymyň. Şeýle bir setir salamlaşyp gitmeli. Her salamlaşamyzda-da görünýärmi, sypdymy, görüp gelýän muny. Ha. Aý, şeý diýip, ýaňy bir zordan aýlanyp geldim. Indi oturansoň ýene elläp bolýar-a. Täzeden gowy çekdirdim dost muny, aşagyny. Çekdirip otyryn. Indi çörek iýip otyryn. Indi turmaly wagty boldy. Aýt, töwir et, zat et diýip, bir turmaly. Ýatdan çykda bu. Aý çykany Gülşo meňem degişme gylym bara. Bir tema o oglanlara öň aýtyp berdimä şony aýtyp beräýdä Röwşen waka diýädä Röwşen imem dos oglanymyň adam Romyň. Bir gezek maşyn süpürip otyryn welin şol istoriýany aýtyp ber şoňa çykmakan palatadan diýä. Maşyn süpürip howluga otyryn oňam gaýynenesi jaň edýä. Bir zat başagaý onam. Menem dostuma kola ekele diýip pul berip goýberdim bir suwsajyk diýip. Bulam fanta ýok ekeni spraýda ekelýär. Menem muny hemme kişä aýtdym. He, kola ekele diýip pul berip goýberýän. O fanta ýok ekeni spraýda ekelýär. Şony aýdyp ber diýýär Turmak. Aý menem bul istoriýany aýdyp ber otyryn. Aýak ýatdan çykdy. Aý şeý diýip seretdim. Seniň näme jorabyň ýokmy diýdi aşa üstünden gülýänim. Maşa şo bolan prikliçeniýaň eýesi. Seretdim-ä, başam barma çaýyp dur. Hakykatda enekjem bu-a, gyryldap-a, menem ony ýene aşagynda salsyn. Indi bilinensoňam utanyp, A ýaňja boldy-la aýdýanlary. Ýöne öýden çykamda biteýin-le, bilemok, ýa. Bilmän ýene çaýyp durun. Ýöne kowşuň içinde bir zat bardy. Ýöne gülküli zat-la, sen çydap durduň şumat. Zordan durdum. Şony gözüňe getirseň, hakykat meň ýüzüm bor-da. Aýdyp bolduňmy indi? Hum. Bolla ha. Gülen däldim. Ýöne ýylgyrdyň dos. Ýylgyrdym. Ýylgyrdym. Şertik gülmeli la şoň. Bir anekdot bul hakykatda ýöne ine anekdotlaram durmuşdan alynýar. Hawa. Bulam hakykatda bolan zat bolmaly la meň pikirimçe bolmasa bul şonda bolmaly däl la. Biri teker satýar. Teker satýar welin, indi satyjy başlygam muňa gygyryp gidýär-ä, öň ýanjysy. Gelen kliendiň özüne görä boluň-ow diýip, bulaý, bor başlyk, bor diýip, çugusdyrysyrap. Ýekeje klientden arz edilse, göni işden çykýaň diýip, bulaý, bor başlyk, bor diýip, bulaý. Onuň biri gelýär. Gelýänem müň maňlaýyna sakow bolup çykýar. Welin, ýaňky gelşinde, Bratok, teker çalyş, ýanmaý diýipdir-dä ýaňky. Welin, özüne görä boljak bolşy-da.

Öý kün niýaňlaý sen, sen diýipdir-de bula. Ýok, sen, sen agzyňa öýküne mok, bu ikisiniň agzyna öýkün ýerdi. Olar güldi-de. Ýöne oturdym sen, alyp galjak boldum. Ýok. Men gülmedigim sebäbi aram. Dilim agyrýar diýsene. Ýok. Yzyny bilýärdim-de ol anekdodyň. Onnoň näl gutarjagyn bilip arkaýyn otyryn-a. Soň eşidilensoň. Indi atam seret. Hawa. Senem gülmediň, menem gülmedim. Hawa. Ýöne bu diýildigi oýun-da bu. Oýun, oýun. Hawa, sebäbi. Gyzyk, gyzyk. Gyzyklandyrmak üçin güleňok-da aslynda. Senem häzir gülküli ýerlerem bar. Menem çydaýan-da gülmän-de. Hawa, hawa. Almos tomaşaçylar gülýändir belki. Hawa. Häzir sen utulaýaňda-da men ýene utulýan. Firawuna sen ýaňky iki oýunda ýeňdiň-de. Hawa, iki nol. Hawa, oýunda oýunçy utulanyny bilse ýagşy diýýär. Hawa. Biz-ä utuldyk dos. Hawa, senem gutlaýan utuşyň bilen. Indi ýaňky aýdyşym ýaly Aşgabat Pride-yň islendik zadyny menýusyndan alýaň, saýlaýaň, şu gerek diýýäň, mesele däl. Bala ýaňky haýsynyň üstüne bassaň şo zatlar bar. Haýsyny saýlasaň, salat ugry, Ýa bolmasa, ýöne bir zat saýlabilýäň-de. Birje zat. Hawa, somsa bolsun, Aý, salam bolýa, bolsun. alaý. Garýaça girdiň, aha. Aha, bahalaram ýazga ekeni bu. Bahalaram ýar, oňa-da seretdi. Oňa kim bolýar söýedi? Oňa seret, ýa çaltak geçireli bäri. Hawa. Şuny alajak onda men. Haýsyny?

Ilki bilen-ä agramly zatlar ýok. Ikinji bilenem hakykat birhili. Durmuşdan alypsyňyz şu zady. Biz-ä kapýa diýýän-ä, biziň maşgalamyz şony ýaly öýde. Onda kakam dagylaryny degişýäs-ä bilen. Işden gelende maňa bir zatjyk getir.

Ol kaka bolup oýnaýan obrazyňmy? Hawa. Kaka bolup ýöre. Bolýan-aý oglum zat ýok. Onda dostlar, ýene-de bir sanymyzda görüşýänçäk sag boluň diýjek, ýöne entek däl. Atam, hawa, ynha, Aşgabat Pride-yň adyndan Pride Set. Gaçyraýma, agyrdyr. Agyrmajak, ynha. Bäş-alty adama arkaýyn doýurýar. Sowgat saňa. Göni biziň maşgalamyz üçin ekeni, bäş adam.

Pride gelip ya zakaz etmeli ya da jaň edip dostavka etdirmeli. Aga jana sag bolsun. Sag bol. Sag bol. Sag bol.